Phongpitlang kain pasin an um Phongpitlang ai ol hi dir piak u kutthlir piak u au piak u wow makabak kha kan mi ngai ding bi thalo hol thalo tu chim lo tha pek ding au ding khuan ding i nuam ding

atam por that ning van boy hup hela ti betel krik an za pi ten online an thu di an hin zau than in pek Sanglei thang kha zang fa ten hika hmun ah laksong la ding kan in sawm ta. Amos ni kul, Ramlian ni kul, Lianmang ni fangsha, ni cung ni fangsari, zathiao ni, zakhat, mun uk ni fangkul, laksong la ding kan in sawm. Eh, rel cok lo ma kan i lom tak tak kan i lom tak tak. a pai liomi angkra bawi hin lian a si a ri zan hi pawng zan a sawmruk le pawng kua le puai li a si cun van bawi hu phi za le sawm kua le pawng nih a sen pa hi thau tlangval si kulambat i ummi vialte betel krik ummi vialte nih atu hi online an in zoh than in pek na tha chia la chuah

laksawng ah a pek Bawi Hnin Lian kha Ram Lian Sang nih fangkul laksawng ah a pek Ram Lian Hup kha Bawi Tling nih dollar fangkul laksawng ah a pek

Angkisen taisawm sen hi tlangval van bawi hup hi thau khua si thantlang peng thau khua si tlangval bawi hnin hi Hakha kuhlun si Van Bawi Hup kha Bawi Thleng nih fangkul, Ramthang ni sawmthum, Lian Kio ni fangkul, That Ceu ni sawmli laksawng ah a ṭhen. Wow! Bawi Hnin Lian kha Kep Hnin nih fangkul laksawng ah a ṭhen. Kha aa pai dingmi zunzung ruhmi kanmah sin thawng kan thanh u. Kan tuah ning kel in committee chung kan in zul lai. Nangmah va zul ta khi. Vangbawi Hup kha Zathan Bik nih sawm li laksawng a ṭhen. Van Duh Lian nih fanglei nga. Holo holo. An paih ai dawh tuk caah video rak i seih cio ko. Hmailei nan i zoh ṭhan te dingah nan zoh ṭhan te dingah cu balte cu live si loin video record tu in na kan zeih piak dingah kan i nawl hna. Bawi ciak cake, come on. Ka unaupa mah lakah cun Chin Star paih khalap dala ṭheksa te rami kan nau le hi vui khatnak an rat si ko nan teinak an hmu liang luang timlamnak an ngei bantuk in teinak an hmu liang luang anmah chungin heavyweight ah uh, final pakhat a kai pakhat zatlang ah bual a co minung pakhat nih pasarih a tei rih

Cawl tuah nan i la lem lo nan thlung lo e. Minute pasarih chung a tluk lo nan se zau nuam pa lo. Peitang ta tu kha Zaithan Khuabung nih dollar pangkul laksawng ah a ṭhen. Uh, kan lom. Bawi Hnin Lian kha Rambawi nih fangkul Van Nun Cung nih dollar fangkul laksawng ah a ṭhen. kan i lawm atu van bawi hup angkisen pa hi better creek ah sianginn in wrestling chanpi an vui lia la cangmi si kan lai pa a ṭhangcho ding bak amak tatak te ding bak si hi kha kha kha van bawi hup Bawichiak he kan lai pathawng min nei paithiam Ong Cawlin hi a unaupa a si. Ong Cawlin nih paih chim loin keimah nih ka chimh ve mi si. A zoh ko a paih kuat hi tha bak. Kha kha kha nan tha cho. Second sawm thum a tang. Mah in nan tei lo ahcun min pathum tang kop nan salai. voikhat. Bawi ciak minute pathum na nei ri poi lo caan tampi na nei. Ceungmang Cinzah zangfah tein live na thlahmi rak kan ngol piak dingin kan in nawl Ceungmang Cinzah live na kan thlah piakmi kha na kan phi piak nak lai kan in nawl ka duah le live thla kong hna cun rak kan auter ti tua la o zangfah tein fangkhat nan hmuhmi zong se lomi rak kan thlah piak lo ding in kan in nawl hna ha kan pai tlang tla pa diving thut ding ah ready pai tlang tla pa diving thut ding ah ready si ilau trang ko mun ti la lo van boy hup ni khat tai chang cha an pe thloma lai va boy hum kha pura luini dollar fangkul lak songa then relo te

Chin TV David Nun Thau zong kha rak share lo ding kan in nawl a hlei in a thlahtu nungak Vangku hena zangfah tein rak kan thlahpiak lo ding in ka hen kan in nawl uh, uh, uh. nan thlah peng si ahcun kan in blog te hna lai Denmark khua men in nihlawh tampi dih caan tampi dih an rak tlung i na ṭhuṭhumun in Facebook te hna i vun thlah kha cu ṭha lo a daw lo minung ciocio laimi ciocio laiholh ciocio hmangmi vangku vangku hena na thlah peng ri ahcun kan in block cang lai warning kan in pek atu hnu minute pakhat na thlah ri ahcun kan in block lai tiah kan warning in kan in pek oh nak kan phih piak cang na lawm Van Boy Hup kha North America Thao Group nih dollars zakhat laksong an then. Vangku kan in blok cang lai na thlah peng rih caah na thlahmi minung zunhi le sawm sawm thum leng nih an in zoh caah hika mun hin na thlah rih ahcun kan in blok cang lai tiah thong kan in thenh warning kan in pek Van Bawi Hup thau kan naupa kha hikan a upa Sangpui nih a kehram in a diar hoi tha pek Ah nan i la pah lo he peitlang tla pa a thi sa ti lo he amah tein a hlok cang he diving thu dong a ngei lo he a kawl dailuci kan tuam piak tu kha zung che uk ni na thiam tuk te mana dollar fang kul lak song a then Zangfah tein live thla kha cu kan in nawl hla, rak in thla pek lo ding in kan in nawl hla. Aman tein man tampi pek in an zoh cio mi si ca namah zong rak zoh cio ko. Van Bawi Hup kha Van Bawi Lian nih laksawng ah dollar, fangkul laksawng ah ten.